Саргылаах саха бырааһынньыгынан Элгээйи үрүҥ тунаҕаһыаҕынан күндү бар дьоммут! Бүгүн Элгээйи дьоллоох ытык туонатыгар, Бүлүү өрүс ыраах кутталыгар Элгээйи сельпота тэриллибитэ тоҥуһун сылыгар сулусха перекир тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сылга төрүттэниэҕиттэн саҕалаан билиҥҥи кэмнэргэ дылы Элгээйигэ атыы эргин иккитигэр үлэлээбит дьону-сэргэни сырдатар, үйэтитэр аналлаах анал бэлиэни туруоруу үөрүүлээх чааһын саҕалыырбытын көҕүллэр. Алтык тоҕус сүүс отут биир сыллаахха Эргээни сельпотугар уларытыллан тэриллибитэ, кооперация үлэтэ алтыһынус, оһунус сылларга тэҥээбитэ. Эргээйи сельпотун материальнай баазатын бөҕөргөтүүгэ Ленин орденнаах Эргээйи сопхуос директора Семен Максимович Журавлев өҥөтө уһулуччу сыаналанар. Сельпо салайааччылара туруорсар боппуруостарын хайаан да толороро, нэһилиэнньэни хааччыйыы бастакы уҥараабыт сорук буоларын Семен Максимович чугастык ылынара. Эргиэн чэпчэкитэ суох үлэтин салайбыт, нэһилиэнньэни аһынан, таҥаһынан хааччыйара ситиспит, дьон туһугар бэриниилээхтик үлэлээбит Элгээйи оропкуобун Өрөспүүбүлүкэҕэ бастыҥнар кэккэлэригэр киллэрбит бэрэссэдээтэллэр Иванов Владимир Иннокентьевич, Степанов Трофим Афанасьевич, Иванов Алексей Прокопьевич, Иванов Николай Иванович, Герасимов Александр Моисеевич буолаллар. Элгээй сельпота тыһыынча тоҕус сүүс сэт туонус, аҕыһыонус уонна тоҕуһуонус сылларга өрөспүүбүлүкэҕэ бастаан ССКП ССRS министэрдэрин сэбиэтин уонна комсомол көһө сылдьар Ыал Знамятын үйэ-саас тухары илдьэ хаалбыта Икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха Элгээн нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, сэбиэскэй эргиэн туйгуна, «За заслуги в развитии торговли России» орденнаах, «За заслуги в развитии торговли Республики Саха Якутия» бочуотунай бэлиэлээх Елена Александровна Гурьева Элгээйи кооператордара Сулус кооператив ахтыы кинигэтин бэчээттэтэн таһааран, бу эйгэҕэ өр сылларга үлэлээбит элбэх дьону суруйан, сырдатан, үйэлэргэ хаалар ахтыылара түмэн, дьоҕус кинигэ тахсан, бу эйгэҕэ үлэлээбит дьон-сэргэ махтала муҥура суох. Элгээйи сельпотугар тоҥуон сыл устата түөрт сүүсчэкэ киһи түүннэри-күннэри аахсыбакка үтүө суобастаахтык үлэлээбиттэрэ. Ол туһатынан Бүгүн Элкэйи нэһилиэгэ тэриллибитэ икки сүүс биир уон сылыгар бу уустук үлэҕэ үлэлээбит дьоҥҥо анал бэлиэ үйэлэргэ кэпсии турдун диэн Александ... Елена Александровна Гурьева идиэйэтинэн, толкуйунан анал искибиэр турда Анал бэлиэ проегынааптара Элгээн нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, өр сылларга Элгээн нэһилиэгин баһылыгынан үлэлээбит Александр Николаевич Миронов Бу сквер турарыгар сүүрбүт-көппүт, Элгээн сельпотун ветеран үлэһиттэрэ Василий Николаевич Харитонов, Алевтина Николаевна Афанасьева, Лариса Владимировна Макарова, Изабелла Николаевна Петрова. Ыһаарар уустук үлэлэри оҥордулар, Элгээйи сопхуоска өр сылларга механизаторынан үлэлээбит Элгээйи нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Николай Семенович Яковлев, эргэн ветеран үлэһиттэрэ Ляшева Феврония Трофимовна, Ляшев Николай Николаевич төрөппүт уоллара Николай Николаевич Ляшиев анал бэлиэни аһарга, аалай кыһыл лиэнтэни быһарга ыҥырыллаллар. Элкээн нэһилиэгин баһылыга Гаврил Леонидович Яковлев Элгээйи нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, сэбиэскэй эргиэн туйгуна, за заслуги в развитии торговли в России орденнаах, за заслуги в развитии торговли Республики Саха, Якутия почетнай билиэлээх Елена Александровна Гурьева, Эргэй нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо Александр Николаевич Миронов, Эргэй сельпотугар бион биир сыл үлэлээбит Саха Республикатын эргэнин үтүөлээх үлэһитэ Иванов Алексей Прокопьевич, Российская Федерация Патриархата дойдуна үлэ ветерана Лариса Владимировна Макарова Кээнэ үөйэ тэриллибитэ икки жүз үһүөн сылыгар, аналлаах Элгээйи сельпота тэриллибитэ тоҥуһун сылыгар анал бэлиэни аалай кыһыл бэлиэтин быһан дьэ киэбит Эҕэлтэлээн биэриэҕиҥ! Бүгүн, кырдьык, эмиэ биир долгутуулаах үөрүүлээх түгэн тосхойбутунан. Дьэ, уонна күндү Дьоммутун Элгээйи сельпотугар өр сылларга үлэлээбит дьоммутун бүгүҥҥү бу үлэлэргэ кэпсэнэ турдун диэн искибиэр аһыллыбытынан анал бэлиэ үлэлэргэ кэпсии турдун диэн Алгыстаах тойугун, эҕэрдэтин аныыр сэрии ветерана, сэбиэскэй кооперация туйгуна, үлэ ветерана, коммунистическай үлэ удаарынньыга Максимов Степан Осипович Маҕан Ыстапаан сиэнэ, Сунтаар улууһун духовноска уонна култуураҕа управлениетын начальнига Мария Кобельянова,

Бүгүҥҥү үөрүүлээх бүтүн маҥан күнүн олохтуун күндү эйгээним дьон-сэргэтэ төрөөбүт ытык мааны дойдубар икки күн устата үрдүк үөрүүлээх өрөгөйдөөх түгэннэр тосхой туралларыттан киһи күөн туттар уонна дон үрэҕи долгуйар манан тиэртиттэр онтон ытык мааны аастаах орто дьоһун саастаах уонна эдэр кэскил ыччаттарбыт бу өйдөбүнньүккэ киирэн элбэҕи үгүһү билиэхтэрэ уонна дон дьоннорун сэргэлэрин туһунан киэн тутта кэпсиэхтэрэ диэн эрэнэн тураммын бу бэйэм Кун, ол эбэтэр маҕан ыспапаан ийэлэ буоларын быһыытынан хайаан даҕаны кыттыһыахтаах тойук көрүһүннэрэн алгыы санаан бу түһүлгэни киэргэтээр диэбиттэригэр алы гынан эһиэхэ кылгас тойук бэлэх уутун көҕүлээн.

Икки саамай ытын тутаах дьоннор бу үтүө өйдөбүнньүгү олохтоон таһаарбыттар улаханнык махтанабын уонна убайым Лава хайа диэки сылдьарый? Лавау. Лава. Аха, бэлэхпин. Эп убаарыбыт. Бу маҥан Ыстапаан улахан уола Лааба кэлэ сылдьар Ньурбаттан. Аһаа, эҕэрдэлээн кэбиһиҥ. Ааттаан уоллаан. Дьэ, итинник этэн тураммын, ой, арыгыны. Ам бастатан тураммыт оттон биһиги ытыктыыр убаастыыр илгээбит ытык кырдьаҕаһыгар Елена Александровна оттон бу иилээн-хагалаан, тэрийэн, Сельпот уһун сылы бэлиэтээн, хайаан даҕаны үтүө өйдөбүнньүк киһи дьоһунун-сэргэбитин үйэтитиэхтээх диэн санаа көтөҕөн, бу улахан бу үтүө өйдөбүнньүк олохтоохтору махтанабыт уонна Сунтаар улууһун култууратын, айылгытын, хаалтатын уонна биһиги Маҕан Ыстапаан төрөппүт оҕолоруттан ааттаан эйиэхэ махтал уруккутун, эҕэрдэ сурукпутун уонна сэмэй бэлэхпитин туттарарбын көрдүм. Бу курдук эҕэрдэбин бу туттарбын көҥүллээн биһиги өр кэмҥэ аҕам тылбынан үлэлээн эргээн нэһилиэгэр элбэх үлэни, ыраны биэрбит күндү киһибитигэр уонна да кини күүрэн-көтөн Дьокуускайга билсиилээх уонна киириилээх-тахсыылаах, ибэһэстээх, эйин буоларыттан олус үчүгэйдик

былаахтар тэлимнээн туралларыттан да көһөстөр уонна да үлэ үгэнэ бара турарын көрдүбүт иһиттибит манна биһиги икки күн устата бука-хата үлэлээбит эбит буоллахпытына манна үлэ өрөгөйдүү олордон төһө даҕаны куйаар идиминэн ытыстаатарбыт коруона хамсыгын ырааҕынан кыйдаан бу маннык үрдүк үөрүүлээх санаабытын көтөҕөн сырыттахпытына биһиги хаптайан биэриэ уһуохпут онон барыта этэҥҥэ буоллун диэн этэн тураммыт бүгүн оҕо былаһаакка тарыллыахтаах ону кытта хаха балаҕана Ол гынан баран дон олоҥхо ыһыаҕар үүрбэ киһини иилээн-хаҕалаан тэрийэн атаарыахтаахпын, онон хайаан онно сылдьар кыаҕым буох. Онон иһиттэн эһиэм дьоно эһэргэтигэр олох ис сүрэхтэниэйэн куойан туран бу бэйэм сэмэй бэлэхпин, оноһунтаар улуһун култууратын айылгытын халтатын аатыттан туох саха балаҕана төрүттэнэн эрэртэн култуура эйгэтин киэҥ дуолата арыллан олус үчүгэйдик, кэрэйгэлээхтик сахалыы тылы Үйэтитэ туруо диэн этэн тураммыт, бу маннык Иннокентий Иванов маастарбыт, оҥорон таһаарбыт, туттуллар биһиги хандалабытыгар, хибилигин даҕаны аһыырбытыгар үчү баайдык тэлгээн туттаргытыгар диэн этэн тураммыт сэмэй бэлэҕи туттарабын көҥүллээн Гаврил Леонидович тиэрдиҥ диэн эрэнэбит. Барҕа махтал.
Бүгүн анал бэрэ аһыллыбыт үөрүүлэх түгэнинэн эҕэрдэлииргэ тыл бэриллэр Элгээн нэһилиэгин аҕа баһылыгар Гаврил Леонидович Яковлевка
Үтүө күнүнэн күндү нэһилиэкпит олохтоохторо, ыалдьыттар! Ото барыгытын бу бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн сельпоҕа үлэлээн ааспыт дьон аата-суола үйэтитиллэр күнүнэн барыгытын эҕэрдэлиибит. Отелина Александровна, бу идеятын олоххо киллэрэн бу маннык биһиги өр сылларга үллээн кэлбит дьоннорбутун бу тэрилтэбитин үйэтитэр сыалтан маннык туох баар буолуон наада диэн идеялаах этэ онтун ыллыбыт даҕаны ол идеятын аҕылаан хаччы хомуйан манна саамай главное бу үлэлээн үлэлээбит дьон бэйэтэ харчы кыттыһан этэргэли бу олоххо киллэрбитэ үөрүүлээх онон то бу манна александр николаевич миронов бу бэйэтэ маннык гыныахха оннук гыныахха бу материалларын хакаастаан оҥорон туохтаабыт эмиэ бу биһигини үөрдэр уонна да туох баар бу тэрилтэ үлэһиттэригэр Бу анал бэлиэ оҥоһуллан киирэригэр бэйэтэ кыттыһан, оҥорсон үлэлэспит дьоннорбутугар биһиэхэ махтанабыт уонна то бу манна элгиэй эрэ дьоно буолбакка бу сельпо тэрилтэтэ үлэлээбит нэһилиэктэрин дьоно аата-сэргэтэ манна бу стендаларга суруллан киирдэ. Онон то бу Маны иилээн-хагалаан, оҥорбут, үлэлээбит дьоннорбутугар биһи махтанабыт. Итини этэн туран, биһиги наҕараадалары туттарарбытын көҥүллээн. Саха Республикатын бочуоттаах старейшината диэн Саха Республикатын үрдүкү ытык сүбэтин анал билиэтинэн, ону тэҥэ Российскай Федерация Компартиятын анал мэдээлинэн наҕараадаланар Бу үйэтит ис күүрүн, тус бэйэтин мындыр толкуйунан, ис баҕатынан атыыр киэн тэрилтэлэртигэр үлэлээбит дьоннорун үйэтитэр сыалтан туттарбыт Элгээйи сопхуос рабкоп, кэлин сельпо бухгалтерынан өр сылларга үлэлээбит, быйыл тоҕуһун сааһын туолбут нэһилиэкпит бочуоттаах олохтооҕор

Саха Республикатын Бочуоттаах старейшината анал бэлиэнинэн наҕараадаланар Элгэ ыйга тиэргиэн тэрилтэтэ төрүттэммитэ тоҕуһун сылыгар аналлаах сквери бэйэтин игиитинэн мындыр толкуйунан тутан хабан оҥорбут аҕыйах ходуктааҕыта аҕыһуон саһын туолбут Элгэ ыйы бочуоттаах олохтооҕо Николай Семенович Яковлев

Саха Республикатын Ил Түмэнин предпринимательствоҕа уонна туризмҥа постояннай комитетын Бочуотунай грамотатынан наҕараадаланар. Элгээйитээҕи сельпо уһуллубутун кэнниттэн нэһилиэнньэни аһынан-таҥаһынан хааччыйар сыаллаах, аан бастакыннан индивидуальнай предприниматель буолан, Нэһилиэгин олохтоохторун билиҥҥэ диэри хааччыйан олорор Афанасьева Алевтина Николаевна. Саха сирин аҕаларын лигатын «Завклад повышения статуса, статуса отца и укрепления института семьи» мэтээлинэн наҕараадаланар. Эдэр сааттан сельпоҕа үлэтин саҕалаабыт. Түһүт оҕо амара хаҕата, нэһилиэк общественнай олоҕун активиһа Харитонов Василий Николаевич.

Российская Федерация Коммунистическай партиятын юбилейнай мэдээлинэн наҕараадаланаллар. Атыы-эргиэн үөрэҕин бүтэрэн кэлэн, Элгээйигэ олохсуйан ыал буолан, өр сылларга үтүө сыабастаахтык үлэлээбит Петрова Изабелла Николаевна уонна Макарова Лариса Владимировна.

Наҕараадаламмыт күндү дьоммутун өссө төгүл эҕэрдэлээн биэриэҕиҥ!

Атыы-эргиэн түһүлгэтэ Муннарыллыбат үлэлээн олорбута. Нэһилиэктэр дьоннорун аһынан-таҥаһынан хааччыйара, норуот олоҕо тупсубута, байан-талан барбыта. Кэнчээри ыччат дьоммутугар Кэнчээри ыччат дьоммутугар кэлиэс хомуруос буоллун диэн үлэлээн ааспыт дьоннорбутун, аахтарын суруйан хааллардыбыт, Элгээйибит барахсан сайда көрдөн өлүктэн Итинник этэн тураммын эбииргэ үлэлээбит Элгээйи рабком үлэһиттэрэ үлэлээбит кэммитин үйэ саас туххары ахта-салыы сырыттыннар диэн өйдөбүнньүк бэлиэ хаалларыаҕын диэммин тимсэммит биир санааннан тэрийдибит. Үйэҕит туххары сүбэлэһэн түмсэн, сомоҕолоһон, маннык традициялары салгыы ыыта туруҥ. Баҕа санаабын олоххо киллэрсэргэ күүс-көмө буолла Александр Николаевич Миронов ахта-саныы сылдьан үйэлэргэ умнуллубатын. Туохпар бииргэ үлэлээбиттэрим оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ истиһэ-истиһэ таҥ активнай баатык Сачча мунньунаммыт, оттон дьобуктар иитдибит. Манна биһигини кытары үчүгэй баҕатык үлэлээн, хамсаан бу туруордулар Ньукулай Хименевич Яковлев, Ньукулай Ньукулаевич Лээшэйэп. Инньэ гынан хаһан даҕаны биһиги арааһа үйэлэр тухары умнуллуохпут суох. Онон олох традицияны үтэримэҥ, ханнык Ара түгэҥҥэ бэйэ-бэйэҕитин кытары ыкса сибээстээх буолуҥ уонна дьоллоох буолуҥ
Тыл бэриллэр анал бэлиэ проегын ааптарыгар Элгээй нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Александр Николаевич Мироновка

Сопхуос орокуоп үлэһиттэрэ үлэлэрин ситиһимин көрөннөн билсэммин билэбин уонна этэччээччиннэнигин бу баҕалаах иһигэр элбэхтик үлэлээбитим отон мин этэргэ дылы аһыыр аскын булунар этим да бу сеть подиума Туох да үөрэхтээх тымныы, ыскылаат, тымныы маҕаһыын барытыгар сылдьан эрэйдээхтэр үөрэхтээх үлэлээбиттэр үһү. Уонна кинилэр курдук үлэлээн-хамнаан бу тоҕус нэһилиэгэ барытын дьаһайан, кынан олорон биһиги үчүгэй таҥастаах этибит, биһи үчүгэй астаах доруойа этибит. Хоннук илдьибиппит да, ото ким хачыйбытай, то иһит буола хач.

Һэт таҥан бүт диэтилэр быһылар Алгыы, тыл бэриллэр Елена Александровнаҕа Алгыы баарын иһитэр эппэтэх долгуйан
Бэбэ, тохто, бу бииргэ үлэлээбит дьоннорбор Активинай позициялаахтык кыттыбыттара наһаа махтанабын. Оттон киһи санаата хаһан баҕарар туолар буолбат, туолбат күннээх, туолар күннээх. Ээ онон мин билигин ыалдьыттарбар Владимир Иннокентьевич Төрөппүт кыыһа Клара Владимировна баар манна уонна Хэмэндэн Хэмэн Дмитриевич Мария Гаврильевна төрөппүт кыыһа Раиса Семеновна баар. Баһаарысса кэлиҥ эрэ. Бэттэх. Бэттэх. Иһэллэр эбит.
Үтүө күнүнэн күндү Элгээйи нэһилиэгин олохтоохторо! Биһиги кыра сылдьан бу Түөлбэҕэ эмиэ элбэхтик сүүрэн-көтөн манна дьоллоох оҕо сааспыт ааспыта. Мин аҕам Владимир Иннокентьевич Иванов тыһычча тоҕус сүүс алтан биир алтан биэс сылларга бу сопхуос рабкомка председателинэн ананан үлэлэрдэ. Ол сылларга чахчы даҕаны Журавлев Семен Михайлович баарын саҕана бу сопхуос рабкоп наһаа күүстээхтик Наһаа ситиһиилээхтик үлэлээн ааспыта диэн этиэххэ наада. Элбэх тутуу барбытын наһаа өйдүүбүн. Аҕам кэпсиир этэ. Уонна отон бу элгээйилэр мэлдьи түмсүүлээхтэрин, куруук бэйэлээхтэрин мин мэлдьи билэбин уонна Аҕам бииргэ үлэлээбит дьонноро бу үчүгэй баҕайытык үөри бэйэлэрэ көҕүлээн, көмөлөөн, дьон дьону туруоран билиҥҥээҥи бу сүһүөхтэрин үрдүгэр сүүрээһин дьалларыттан уонна бу дьону, эргэни салайар дьоҕурдара уоскулатаҕыттан мин көрөммүн наһаа сөхтүм уонна махтайдым бу Алексей Прокопьевич Иванов мин аҕам отой аллара таһа хара бу орто дойдуттан барар дылы кинини кытта ыкса доҕордоспута онтон Елена Александровна ийэм даҕаны аҕам даҕаны бииргэ үлэлээбит коллегалара уонна дьүөгэтэ ийэм дьүөгэтэ буолар онон Мин наһаа үөрдүм, киһи кырдьыктаҕына өтөх көҥүлбэстээх, сурт кэриэстээх дииллэрэ кырдьык эбит. Киһи үчүгэй оҥорбута бу сир үрдүгэр хаһан да умнуллубат. Мэлдьи маннык дьоннор санааларыгар кыратык да буоллар ахтыллан ааһара бу кини кэлэр көлүөнэлэригэр, оҕолоругар уонна сиэннэригэр ордук минньигэстик, ордук хайдары сититик ахтыллар диэн санаан этэбин. Онон барыгытыгар махтал. Бу түөлбэ куруук сайда, үүнэ турдун, мэлдьи кырдьаҕастаргытын тыктааҥ, кинилэри тэн алгыстарын ылаһыччыҥ, сүбэлэрин ылаһыччыҥ, онон өссө төгүл биһигини ыҥыран, бырааһынньыккытыгар бу кытыннарбыкытыгар махтал.
Күндү Элгээйи олохтоохторун бу улахан бырааһынньыгынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин! Мин дьоннорум алтыонус сыл ортолоругар э, Туойх эрэ тимирдиллибитин кэннэ бу Кэрэ сири булан, манна үлэлээн-хамсаан биэс алта сыл олорбуппут. Онтон Миднэй куоракка көспүппүт. Инньэ гынан бу биһиэхэ элгээйибит туох да наһаа күндү. Манна оҕо сааспыт ааспыта. Биһи дьоммут манна наһаа үчүгэйдик доллоохтук үлэлээбиттэрэ. Онон э, мин дьонум бу манна үлэлээн ааттара үйэтитиллибиттэн Елена Александровнаҕа туох да наһаа э, махтанабын. Мин ийэм
биир улахан истиҥ дьүөгэтэ, оттон мин аҕам Яковлев Семен Дмитриевич манна зам председателя буолан эмиэ үлэлии сылдьыбыта. Ийэм манна өр сылларга булгаахтардаабыта. Онон бу Элгээйи сиригэр кэлэн турарбыттан туох да маһа үөрэбит. Оны Элгээйибитин мэлдьи саныыбыт, мэлдьи ахтабыт. Уонна бу олохтоохторугар улахан-улахан махталбытын тириэрдэбит. Уонна бу ытык киһибитигэр ытык тоҕуһуон сааһын толбутунан Клара Владимировна биһикки кыракый сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллээн. Доруобай буоллун, дьоллоох буоллун, өссө да өр сылларга куманнык айа-тута сырыт, бэйэтин оҕолорун, сиэннэрин, аймах били дьоннорун кытта дьоллоохтук олордун диэн туран улахан эҕэрдэбитин тиэрдим.
Тыл бэриллэр Саха Республикатын эргиэнин үтүөлээх үлэһитигэр Алексей Прокопьевичка

Олохтон төрүттээх. Олом манна бу биэһэн мин иһин биллибэхтээх. Арааска үбэлэргэ бэлээн мин олох тураабыт дойдум курдук саныыбын уонна үгэһиттэрбин аһары үчүгэйдик иистэр игинниир диэни этиһэр хостаһар игин диэни билбэтэх билбэтэх дум. Барыта

Биир түһүөххэ аспыттара то Лээсэҕэ оҕолорун кытта оһуокабыт ол курдук аһара үчүгэйдик үлэлээн-хамнаан оҕолорбун, ыччаттарбын дэгидэгэннээн ол үлэлээбит табаарыстар оҕолоро, ыччаттара үлэлии сылдьаллар онон дьэ

Э Александр Нукраевич Мироновка биһиги этиибитин биир биэс тыла уох һөт диэн ру гынар өкпөбүлэһитин курдук харса да ыс саастан Дьокуускайтан беспокойу гынан тугуй ханныгый

Биир активнай саҥа эдэр кадрбытыгар бу үлэни олох бэйэтэ бас билэн маннык буолуохтаах, итинник буолуохтаах дьон муудумкалаан тэрийбит, оҥорбут Николай Кимович, баһаарыста. Бу үүрэр-көтөр, кэлэр-барар, тиэйэр, таһар үлэбитигэр кыттыан ылбыт Хэмэн Хэмэнэбис

Тыл бэриллэр Элгээйитээҕи потребкооперацияҕа сүүрбэ сыла иҥситэ суох үлэлээбит үлэ бэтэрээнэ Сардаана Петровна Даниловаҕа
Үтүө күнүнэн Күндэлгээйи олохтоохторо ыалдьыттар, сельпоҕа үлэлээбит үлэһиттэр уонна ветераннар. Биһиэхэ бүгүн ото бу үөрүүлээх күн буолла. Бу сельпо ха үлэлээбит дьоннорго бу үөрүүлээх өйдөбүлбүт аһыллар күнэ буолла. Уопсайынан бу
өйдөбүнньүк биһиги оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр, бу маннык тэрилтэҕэ биһиги дьоннорбут, эһэлэрбит, эбэлэрбит үлэлээбиттэрэ диэн көрө-билэ сылдьалларыгар наһаа үчүгэй бу өйдөбүнньүк оҥоһулунна. Бу өйдөбүнньүгүттэн биһиги бары билэрбит курдук Елена Александровна толкуйдаан кини этэн тыынан оҥоттордо. Бу өйдөбүнньүкпүт биһиэнэ оттон Ол сыанан туох баар буолуохтаах этэ. Тоҕо диэтэххэ бу сельпоҕа наһаа элбэх дьон үлэлээн, хамсаан кэллилэр, кэлбиттэрэ диэххэ наада. Онон бу өйдөбүнньүгү кэлэр көлүөнэ ыччаттара эмиэ олоҕор маннык тэрилтэ үлэлээн ааспыта диэн билиэхтэрин наада. Сорох дьоннор оттон бу истэн хаалбыт тэрилтэни туохтарын эмиэ манныгай диэн хаҥабаар онтон киһи хомойор. Сорох дьоннор бу сельпо баар буолан биһиги тоҕуһуон устулларга ыарахан дьылларга алта ый хамнас кэлбэт кэмигэр тыыннаах хаалбыппыт иэс биэрэннэр диэн махтанар дьоннор бааллар онтон киһи үөрэр туох барыта бу дойдуга уопсайынан постоянно вечно кэлбэт диэххэ наада уларыйыы буола турар ханна баҕарар биир тэриллэр иккис ыһыллар Оннук оттон бу олоххо олоробут. Онон мин хосeenан бу уон тоҕус сааспыттан төрдүн тоҕус сааспар дылы бу сельпоҕа үлэлээбитим, эдэр сааһым бу тэрилтэҕэ ааспыта. Наһаа үчүгэй коллективтаах этибит. Мин билигин бу толкуйдаан, санаан көрдөхпүнэ, манна бэйэлэрин отой туохтааны Аһымакка туран үлэлиир дьоннор үлэлээн ааспыттар эбит. Оҕо дьиэ диэни умнан туран түүннэри-күннэри куруустаан, үлэлээн, туох баар сыраларын биэрэн үлэлээбит дьоннор бааллар эбит. Онно ол дьоннорго мин оттон сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэбин уонна этиэхпин наада мин бу тэрилтэҕэ үлэлээбиппиттэн наһаа үөрэбин бу дьоннорбун наһаа убаастыыбын үлэлээбит дьоннорбун бу сааһынан истэҕим аайы онон бу Елена Александровнаҕа бу Алексей Алексей Прокопьевичка Туох-баар сельпоҕа үлэлээбит ветераннарга, ыалдьыттарга, Элгээйи олохтоохторугар бу ыарахан ыарыы кэлэн турдаҕына барыгытыгар доруобуйаны баҕарабын. Оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр, үлэлии сылдьар дьоннорго ситиһиилэри баҕарабын. Ыал ыал бу ыалларга уопсайынан бу эһиэхэ дьолу-соргуну баҕарабын. уонна оттон үөрэ-көтө, мичилийэ сылдьыҥ киһи төһөннөн үчүгэй настроениялаах, үчүгэй санаалаах сылдьар буоллаҕына, оччонон доруобай буолар диэн буолар. Онон барыгытыгар дьолу-соргуну, үөрүүнү-көтүүнү. баҕарабын Итинник диэн туран, мин дириҥник ытыктыыр, убаастыыр киһибит Елена Александровнаны эйигин ытык бэлиэ сааскынан өрөгөйдөөх үбүлүөйбүнэн итиити истиҥник үс сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Эйигин бүөмнээн олорон үлэлээбит үлэҕин сыаналыыбыт уонна махтанабыт. Бу үөрүүлээх түгэҥҥин тэҥҥэ үллэстэн туран, билигин да эрчим-тэтим бэйэҕин кэмэ суох кэрэхсиибит. Ыллыктаах санааҕын ыһыктыбакка сылдьаргыннан киэн туттат көрөбүт. Кырдьары билиммэккэ, билигин даҕаны үлэ үөһүгэр сылдьаргыттан үөрэбит. Сиркут оһон сылынан диэн сквер астаран, элбэхтик сүүрэн-көтөн, элбэх сыраҕын биэрэн үлэлээтиҥ, ону биһиги сыаналыыбыт уонна сүгүрүйэбит. Өссө да уһуннук, билиҥҥи курдук сүбэ-ама буола сырыт. Бу үөрүүлээх түгэни үллэстэн туран, баҕарабыт эйиэхэ саха алмааһыны, кытаанах доруобуйаны, ньургуһун курдук күүстээх санааны, өссө элбэх үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри, Дьолу, үөрүүнү! Оҕолоруҥ, сиэннэриҥ, хос сиэннэриҥ тапталларынан ситиһиилэнэн уйтараҥҥын уһуннук олор. Эҕэрдэни кытта сирпуоҕа бииргэ үлэлээбит коллегаларыҥ! Убаастабыллаах сыа транспорын бочуоттаах үлэһитэ, биһиги коллегабыт Эдуард Константинович. Эйигин сиртэн биэс сааскын томточчу туолбут үбүлүөйдээх дьоро күҥҥүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Төрөөбүт түөлбэҥ Элгээйи нэһилиэгэ чэчирии сайдарыгар үлэлэрэҥҥин үлэҕин анан-аманнаскынан дьарыктаах үлэҕинэн баар кыһалҕаны дьоһуннаахтык быһаарсан дьонгор-сэргэҕэр үтүө сүбэһит, саталлаах-дьаһаллаах үтүө үлэһит суоппар диэн үрдүктүк сыаналыыбыт. Ол да иһин эн үлэскэннээх үлэҕинэн-хамнаскынан уҕараабат, дьулуургунан, Дьөккүөрбүнэн биһиэхэ барыгытыгар холоонноох холобур буолаҕын. Гражданин, патриот быһыытынан нэһилиэккэ, нэһилиэк олоҕо-дьаһаҕа уйгута тупсарыгар дьонум-сэргэм туһата диэн туох баар күүскүн-уоххун түмэн, өйгүн-санааҕын ууран күүс-көмө, сүбэ-ама, өйөбүл тирэх буоларгар дьонуҥ-сэргэҥ бараммат махтала муҥура суох. Бу буолар эн дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө сыһыаны, киһилии сиэриҥ-майгыҥ, эппит тылгар турарыҥ, өссө да үгүс сылларга оҕолоруҥ, сиэннэриҥ тапталларыгар угуттанан нус-хас олохтон, үөрүү дьол аргыстан доруобай эрэ буол. Баҕарабыт дойдуҥ үөттээх сылгына, үрдүк мэҥэ халлаана аламай маҥан күнэ санааҕын минньиттин, ис туруккун бөҕөргөттүн, эҕэрдэни кытта сельпоҕа бииргэ үлэлээбит коллегалары.
Эдуард Константиновичка биһиги бу э, эттон диэ сааһын туолбут юбилейдаах күнүнэн Арбадитын кыргыттарыттан бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттарабытын көҥүллээх.
Бүгүн кырдьык даҕаны Элгээбит нэһилиэгэр эдэрдиин имэнниин эриэккэ сырыылаах, оҕолуун-уруулуун оонньуулаах-тойуктаах Элгээбит сиригэр эһиэкэй дьиэрэйэр. Александр Николаевичка уонна бу биһиги өйдөбүнньүк бүтүгэр үчүгэйдик бу үлэлэспитин, үлэлээбитин иһин эмиэ сэмэй бэлэхпитин туттарыахпытын баҕарабыт.
Элгээйи сельпо кыргыттарын Эйэр ансамбль толоруутугар ырыаннан эҕэрдэ!